Sittax-il sena ilu, fil-ġurnata li fiha Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, jien kelli twelf. Dakinhar kien il-Ġimgħa u kont qiegħed id-dar nara Xarabank. Dakinhar, Malta kienet daħlet fl-Unjoni Ewropea waqt Xarabank. nilqaw lil Malta Ewropea, illum ukoll ċittadini Ewropej u allura il-kol Maltin.

Dakinhar ukoll, f'dak il-lejl, Jean Paul ta' Xarabank tal-Kappell kien mar idur l-isptarijiet biex jara liema koppja kienet se twelled l-ewwel. U sabha! L-ewwel tarbija Maltija u Ewropea li kienet qed titwieled waqt li Malta kienet dieħla fl-Unjoni Ewropea. Arawha. Mela, proprju hawnhekk il-nofs il-lejl neqes disa' minuti, bħalissa ovvjament għaddej ix-show il-Port il-Kbir imma aħna qegħdin quddiem is-Saint James Hospital għax milli jidher proprju dik il-koppja li ltqajna magħha qabel se tkun il-koppja li se twelled l-ewwel tarbija Ewropea Maltija. Ejja nidħlu flimkien u jidher qed jinfurmawna wkoll li It-tarbija, l-girl, tidher li qed titwieled. Tidher li qed titwieled, aħna ovvjament ħa nibqgħu nistennew hawnhekk. Bħala ħin hawnhekk qegħdin proprju ġiex minuti qabel nofs il-lejl. Ġiex minuti qabel nofs il-lejl. U minn hawnhekk forsi issa wieħed irid jara kemm kemm hi etika allura ovvjament irridu nistennew proprju hawn barra proprju hawn barra. Jidher proprju li smajna l-bikja. U l-ħin huwa nofs il-lejl u erbatax il-minuta. Nofs il-lejl u erbatax il-minuta, ix-show milli jidher għadu għaddej u kol ħareġ u niċċekjaw mat-television u proprju qed nisma' l-baby jibki jiena u tajt nistgħu nidħlu, nistgħu nidħlu. Grazzi. Kif intom? Kif intom? Is-sinjura ra l-mommy. Ovvjament, il-papà, il-mamà għamlet il-parti tagħha, inti kif? Bla kliem. Bla kliem. Ejwa. Bla kliem. Bla kliem. X'ingħad li kont qed tagħmel dak il-ħin? Inti biex proprju tgħin lill-mara? Tixtieq tagħmel ħafna affarijiet naħseb u ma tistax. Eżatt, dik li nista' ngħidlek jien. Tixtieq tagħmel ħafna affarijiet u ma tistax. Trid tirrealizza kemm tħobb lill-mara dak il-ħin. Daqshekk hu mela. U l-baby jisimha? Ilenia. Ilenia. Mistrieħa. X'qed tħoss? X'qed tħoss? Ferħan ħafna hu. Bla kliem. Nirringrazzja lil dawn in-nies, it-tabib, għax ħadmu ħafna. Bikja ta' Jista' jkun li proprju l-ewwel ċittadina Maltija li twieldet fl-Ewropa. Proprju minn hawnhekk Qed niffilmjaw, ma nafx dak id-dawl hekk, id-dawl orrajt tal-kamera it's orrajt. U waqfet mid-dela tħobb il-kamera. Ilenia! Ilenia! Happy birthday! Ekku live magħna fuq Skype is-sena qdiet Ilenia. Għandek 16 hu Ilenia llum? Iva, sweet 16. Le, il-ġimgħa li għaddiet. Il-ġimgħa li għaddiet eżatt mhux illum, dil-ġimgħa, l-ewwel ta' Mejju. Naturalment inti ma tiftakari xejn minn dak, hux hekk? Jay. U qallek li tħobb il-kamera. Dik vera. Għax hu qisu għala ma kienx. Għax stax ma tħobbx minnha. Mhux minn dejjem kienet hemm. Ma stax ma tħobbix għax minn dejjem kienet hemm. Eżatt. Jien naħseb inti l-unika persuna f'Malta li qatt rajnik titwieled live fuq television. Ġieli kont rajtu dal-filmat. Ili ħafna li rajtu imma ma tantx inħobbu narawh. Għalfejn?

Jiena nirringrazzjak ħafna talli ingħaqadt magħna, nirringrazzja 'l Michela mit-tim tagħna u 'l Fabian illi rnexxielhom jittrackjawk u jsibuk wara das-snin kollha. Grazzi ħafna, nawguralek happy birthday u awguri għall-futur. Se nieqfu, se nieqfu għal waqfa tal-aħbarijiet. Meta niġu lura, tingħaqad magħna il-Kummissarju Elena Dalli, l-MEPs Miriam Dalli u Roberta Metsola u twieġeb il-mistoqsijiet tiegħek. Dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dottor Elena Grech. Nibqgħu, niġu lura minn hawn ftit ieħor, ibqgħu hemm.